In keimah zong Kawlram lei in Denmark ka rak tlawng i Denmark tlawnnak an nika ah Sri Lanka an VCCF Cibuya thawngthachim kha caan an ka rak pek ve i cu ka rak rat pah in tu hi Lankasun lei ah kal ding ka si i cu pa ah Mawi ka ro cung pa te Pui a pa in hika mui in mi BCC Khrihfabu he dam tein i tonnak caanṭha ka hmuh i nan tonnak caanṭha ka petu Pathian nih ka thangṭhat cun atu bantuk in kan lak i a pah tikah zeipaoh a siah Pathian rianṭuantu pakhat a si hi an kan lak i a pah i kan bia an dep an piah ko seh law a si khawh chung tein a chuakmi zat pahnih thup te kan si zongah kan tam ah kan tlawm ah Pathian bia te van kan ruah pah ve ko seh ti a siherhnak he tuzan ah hin Pathian thangṭhatnak program a van ka serpiak tu hi ka ah kan chat pastor siseh rianṭuantu nan dihlak cungah siseh Khrihfabu nan dihlak cungah siseh lunglawmhnak tam lunglawmhnak tampi ka nei ti kha lunglawmhnak bia ka van chim ka duhmi a si i Hihi tuning in an ka theih ko lai i uk ceu ka si. Nupi ka nei cang i fa panga ka nei. Ka fau te upa bik hi Amos kan ti i Amos pa te zong auh ko ka si ti kha rak chim duh i chongthia ka si ti kha mu ro cung pa tinak ka mi chongthia si ti cun an theih cia mi si ko lai i chongthia ka si kan belte hi thangbo a si ve kan pastor pa khua hi si i kan pastor pa hi taksa in ka pu si ka ti la cu thangbo chongthi a rak pen mi an si khi ka i nan powerpoint an ṭhen piak tu hna Solomon anu le Paul ha khan an pa la u hna an si ti zong kha hei chim ka duh i ka rian ruannak cu

Hakha aa khen. Superintendent ka tuan lio a si ti te kha keimah kong he pehtlai in tawinak tein khin van chim ta ka duhmi a si. A si, tunai ah ka chim cang bantuk in Laileng rak rami kan si tikah hin ramthumnak kan rak phanh tikah Zekhote siah lai lei a rami tiah usa na kan pek i nan kan rak chawnbia kan kut nan kan tlaih cu pinah a phunphun in caan zong na kan tuahpiak hi vialte hi kanmah cu minung kan si ko asinain kan ṭuanpiakmi Pathian mithmai nan zoh caah a si i cu Pathian tu nih cun thluachuahnak le tampi in pe ko hna seh ti zong kha tuzan ah hin mawi i um i Bethel chinchat ti si, Bethlehem chinchat ti si, nan cungah khan lunglopi le nan chim hmasa ta biahmaiṭhi ah ka duhmi a si. I an Norway cu tu hi khua hi a mui thiam lo i tuan te mi lo kei ni sinah na tlai zong tlai pah kho men cucah khan Pathian bia chungah kan lut cio ko lai i tawi tein chim khawh ka rak i zuam ko lai timi te kha kan chim hmasa ka duh e tuzan ah kan zapi tein thazaang kan lakpi ding ah siseh tiah ka duhmi cu thiang a pakhatnak ah ka rel duhmi cu Exodus angen sawm thum le pathum an hi hlei nga nak ka si lai Rak nol ṭhan lai. Exodus amen sawmthum le pathum a hme hlei nanak Moses nih cun kan sin i na kal lo dingah cun hi hmun in kan thawh tak hna a ngaingai ti ahcun kan sin i na kal lo ahcun na mi hna le keimah cungah Bawipa cu a lung a si ti kha mi nih zeitin hin zeitin hlei in dah an hngalh khawh lai nangmah nih na kan kalpi a si ahcun na mi hna le keimah cu vawlei cung midang vialte nakin na kan dawt khun a si na kan dawt khun a si lai Bawipa nih cun na cungah ka lung a tling i nangmah cu ṭha tein kan hngalh caah ka chim bantuk tein ka tuah lai tiah a ti. Cun pakhat rak rel rih lai i pakhat rel ṭhan ka duhmi cu thawngṭha Matthai dal nga caang kul le caang thum ah an si lai. Sorry dal riat caang kul le caang thum ah an si lai. Jesuh cu lawng cungah cun a lut i a zultu nih khan an zul chikkhat ni ah khin thlichia a hrang ciammam i tilet tilet nih lawng cu a khuh sihmanhsehlaw Jesuh cu aa hngilh a zultu cu a sinah khan an va kal i an ṭhang i Bawipa kan khamh tuah kan thi dih cang lai hi ta an ti A zultu cu a sinah khan an va kal i an ṭhang i, Bawipa, kan khamh tuah, kan thi dih cang lai hi teh, tiah an ti. Cathiang kan zapi te ca Pathian nih thluachuahnak kan pekpiak hram ko seh. Nuzan ah hin a tlangtar ka duhmi cu Jesuh loin cun asiloah cun Pathian tel lo cun Pathian tel lo cun asilo cun Jesuh Khrih tel lo in cun ti te kha Tuzan ah hin a tlangtlam in chim khawh kan zuam lai i atu tan zuruk leng ka rak tlun hi a voi khatnak ka rak tlawn a si Kawlram kum lio ah hin kanmah Asia ram chung kanmah Kawlram pawngkam in ni chin nai ngai kim di kulas pawl hol in cun Ahhin cun ka kal pah i Malaysia hi ti bantuk, Bangkok, Thailand hi ti bantuk, Singapore hi ti bantuk, cun Philippines hi siang ka kainak si hi. Vanlawng motor hi ka cit lengmang i ready Philippines siang kan kai lio ahhin retreat ti bantuk kan neih ahhin rili kam ahhin kan kal tawn i beach kan che mu kan kal tawn i kan che kam i len te celhnak le motor boat te den chiami hi ka cit pah tawn a si nain tinbo hi voi khat man ka cit bal lo cun rili cungah voi khat man khul ka tlawng bal lo le denmark kar pha nih thla ne lei sari ne lei riat kha

ka phan ka cin tin bo ka zam ka kharu har ka ruah ning le tin bo sining kha ara bi kai ti lo ka ruah ning ahcun thing a nem no mi tuk tak le ke vei ko ling khin tin bo kha an nak sar ru la tin kun ngen ka ru ka i asinain ka phan dak ti ka kan thiar tung tlang long ti sin cha an ngai ma tin bo kan rak chit ni kha tin bo ngan tuk pi hi che salo nan angen ngai mi kha se be e Kan pa nih motor cun tangah kan lut i ka zoh i aa hit lo tinbaw an ser i a ṭhat khawh ning cu thiang tlangtlang lawng te pei ser hi ka ti ka naupa kha ka van hal colh mi cu taitri tinbaw kha ma thla deuh mah tinbaw hi ka ti naupa nih cun zeitin hme ka theih mi la ha a ti Tinbaw cungah kan kai i a cung khan ka hei zoh i a thaw hlan deuh ah khan hlai in tete kha a thomi dusa tein a kalmi hlai in tete kha ka hei hmuh i ka lung chungin ka ruah cu hi tluk i tinbaw a nganmi thir lawng te a simi hi cu hi hlai fa tete a kalmi nih cun zeihmanh a ning kho lo te ka ruat dai thup in um lai i a chungah ka na van cit lai a nuam tuk la ti kan ka ruh chun eh ka na van tho i kan van kal ka na van tho a kan tin bo kan kan mi tho nak than thong a than mi cu a tu hi hlai hi Meter pakhat le cheu hlai a ṭha a buin. Mah caah cun tinbaw kha aa hninh pah lai caah nan thin phang hlah seh law ka ti. Mah cun an i rihmi cu crew pawl kha anmah tinbaw chung rianṭuantu pawl kha uh, exercise an tuah pah lai i zei kan ti la timbo chung i rian rian an tuan ning emergency thil a chuah i thil zaam ning tete hi ti bantuk kha an tuah pah lai cakhan alam kha kan on tar te lai i kha zong kha nan thin phang hlah seh ti kha timbo captain kan thawk i kan in au kha a lian deuh cang e rok ti ram dang kan fim tuk lama hian thit phang su lan ni le ko la i pakhat khat se sual ka mo ti kha ka thit phang ti mo kha ani ngai ti ani ngai ti le kumpa chun alam chan bantum mi kha atu chu le chin na sala nan thin phang la se for exercise ti kha an chim ko nain alam an van tum i kriu pawl anmah timbaw chung rian tuantu pawl ne ah an lak i alam a rina chung hmun khan nan zam la timi batuk an tu ah khan ka thin batak in a rak phang mah hi Norway lei phet ngat no nan rele chung da pakhat kha si suang ha mo ma lok i Denmark ti kih lak ah hin timmo khat khi si ahcun Nazi chairman hi ti lak ah hin kan kha na lo si ko ti kha ka ti na pha ngai ti mah ka khan ka hi kan nak than ka kir i Sweden ah na kal Sweden ka kala khan ka chik ni ka khorna line ti su ka di fuel line ma si mo timbo kha hi ka lai ka chik mi mo thiam thiam ka si le Sweden lei ka kal tu ahcun zeitin na um ṭhan hoi ti ahcun Timbo Cit kha ka ṭih pah cangka lei ka ratmi kha ka vei ka kiang lei kha Timbo Cit ti vanlawng ka kiang e vanlawng ka kiar e Sweden kal ding si tik ah khan Timbo kal hau ṭhan cang ka kalnak ding kha Timbo sekka nih a nei minute sawmthum lawng ram rak don ding si vanlawng kal ding ah khan le Kawlbawn kawpi hi Kenang kawpi hi kan i barh makal ṭhan ding kha aa kaih ti lo caah innbung kal ha. Ka rat lei kha cu ka naupa nih a ka suinen kha cu zultu ka nei ti lo. Keimah lawng kha va kal ko an ka ti. Lai ka naupa nih timi cu suinen lei cu mu, hal vei

i ka kal tiang ka thlah i ti bu chung cun a hmai lei ah khan ka van thu ka naupa he kan van lio ah khan cun motor chung khan kan thi kan che tam na khan motor pak na khan kan pak i kan kai i kan kan ba lo kan si kan chok tuk tak ya ma khan thil chia na kha kana ba nia kha chim ti lo chu thil chia na ka tei ti lo ka thil ya chang ka kai chung ma ka kai ka tum ka thil kha ka hruai peng cang ka tlau si lai ti kan chim mu ka chia ka chia ti ka hruai peng cang i ah an rak fim kan krim hi hi ramdang mi cu kriu pawl nih khan ka zau ya i a hmaan lip lo hi ti khan a rak ra i pakhat mu kha mo chung rian tuan mi nih khan may I help you after the oh yes hi ka thil hi chiahnak ka thei ti lo khoidah da ka chiah lai zaangfahnak de mah cu bom ka herh ko kuti vatum lo da sri na ah khan maka khan na tum na khan a hmai ri a makal lo maka khan mi za bi thut na am lai maka thut dan to dia khan na thil ka ba chia ko ma nu cun na kai mu cun chung nga kai ko atla ba lo bakti ma nu kan ke ba chia ai A hmailei ahcun ka chiah i a pawngah cabuai temi ka ṭhu ka cun ka ṭhu i zeitikdah tinbaw cu a tor te hnga, zeitikdah aa hlawh ṭhan te hnga ti kha ka hngak peng cang. I tlawmpa khan kal pakhat a tor lai a nuam khawh ning in ka ruah an nuam. Le rili cung i khualtlawnnak ka experience a tuai cung a voi khatnak a si i Cu lio cun Sweden lei ah cun kal ding ka si caah a dai tein um i Baibal le diary ka lak i Pathian bia ka rel i zeidah tuzan hi Pathian bia ka chim hau tiah Pathian bia chim ding ka tuak ta lengmang lio ah Thiang Thlarau nih Bawipa nih a Thiang Thlarau in hi sermon te hi kan nun ah a rak langhtermi si. Cucu zeidah a si ti si ahcun minung kan nunnak hi an ti life kan timi asila cun bawah kan timi kan kal kan bawah hi minung pakhat i kan nunnak lamthluan hi rili cungah khual a tlawngmi tinbaw bantuk a si an ti cu he pehtlai in kharifa zumtu mipiang thar kan timi thlarau ramkar kan hlannak zong hi zei he dah aa lo ti si ahcun rili cungah khual a tlawmi tinbaw bantuk a si ti kha kan nunnak ah a thar in Sweden peng ka kan lio tinbaw cungah thiangthlarni bia kha ruahmi si a dai ngai ruailah tiah ka rak ruah le a daih lo khawh ning le a nuam tuk la ti ka rak ruah mi kha ka thi in a phan khawh mi hlai nih tinbaw a hnim ning le aa lei ning kha Asinain Sweden lei ka kal ahcun a hei deih ṭhan khawh ning le a nuam khawh ning. Tuzan lei ah hin mi tampi nih Khrihfa ka si i mi piangthar ka si ahcun harnak hi ka tong ti lai lo i ka dam peng lai thlachuah ka hmu peng lai ka tuahmi pohlan khawh ka tong peng lai ti hi a ruatmi zumtu mi tampi kan rak um a si lo ti tu zan ne chim ku duh Rili chung i a kalmi tinbaw cu hlai nih hehchet tiah a hninh i a caan ah cun thlichia zong a tong i tilet zong a tong i harnak phun kip lakah a kal bantukin khan Khrihfa zumtu thlarau ram i kaa kan hlannak zongah hin harnak le lungretheihnak le vansannak karlak ah a tlong lengmi a kalmi kan rak si ti hi tuzan nih a kan philh lo ding ah chin hmasa ko u sih. Covid lio ah khan kannih Lai lei cu Covid lio kha pastor a thih in tam ngai cu pastor le Pathian rian tuan tu kan thei ko lai kan kan mah cio zong nih a kan thi ta mi an rak tam ngai mah kha lio ah khan

Ah cun mah lak hmanh ahcun kei hi psycho psycho hi subject pahnih hrawng cawngmi ka si i kan zoh hna hin zei thil lung nan dut timi hi ka theih ko pa cu ani hi na su na su ne ko ma ding ma si nan ka vai hi cu mu moi krifa bu kan theih mi hna nan um lo kan theih ti la ti fa la cu kan theih hna lo ni cu kan ton ka lo se le kan theih kho ri hna lo a chin duh nak cu

Minung kan si caah kan zaw vela cu si lo maw? A thih zong kan thi vela cu te. Pastor a si ruangah hote zungzal in a nung mi um. A zola lo ti zong si lo vawlei cung a si caah taba wah vawlei cung i natural a kal mi thil ah hin kan luat lo i thil a tam tuk i zawtnak kan luat lo fahnak kan luat lo a sinpi lo caan um lai Cu zong cu kan luat ṭhiamṭhiam lo. Thihnak zong kan ton ve, ngaihchiatnak zong kan ton ve ko lai. Dalam sa cun, zumtu tampi nih kan ruahning kan i palhmi tete hi tampi um tawn. Ah, atu kan pa Reverend Taichung nih pastor pawl hi thil ṭha deuh kan na hrupa hin kan member pawl nih hin a na i a thil ṭha ngai zeitin na si hnga thil rak si kok la fian pa mah cu cun thil ṭha deuh kan hruk khawh lo Christmas lai zong i sut kan kan hruk khawh deuh lo ah khin kan pastor bai thla cham huam lo la pathian na ti cu mah te khan a ruatmi zong khi kan upa cu oh le ka hei chim duhmi cu pastor long hla piangthar zong kha pakhat khat thil kan ton tik ah mu pathian nih dah na ka tet ko rua hei ti nan a ruatmi tampi kan um pathian dantatnak hi a um lo cu ka tel lo um dui ko la asinain zumtu kan sinak piangthar kan sinak thlarau ramkar kan hlannak han cun An nih a miang pawn in ti a tlawm an am mu. Kan ton hrim hrim ding mi thil a si. Kan ton lai. Amah belte cu zumtu kan timi, mipiang thar kan timi, Khrihfa diktak kan timi kan van a thlaknak cu kan tonmi thil kip poh ah a kan pumpitu le ṭhawnnak thazaang a kan pe ṭhantu Pathian kan ngei.

A biapi bik cem cu ramkhatnak kan timi a ṭhangcho lomi ram kawlram tehna kan um zongah kei cu a biapi tiah ka ruahmi cu Pathian he kan um ṭi i kan pian thar i Pathian he khuasak dingin a si ko tingin kei cu ka ruahmi si. Mah bantuk thiamthiam in ram thumnak zongah ram thumnak a si cang le tiah Pathian philh in kan um a si si a cu. Pathian lo in khuasak kan i tim a si si a rem. Cucu a si hlei lo Pathian nih biapi bik si ko ti hi kei cu ka ruahmi si tu zaanlei zong in mah cu thazaang pek kan duhmi a si. Nan cozah a ṭha an chim i biang ka ruah lengmang tikah hin Norway te Denmark te pawl nan cozah ṭhat kho ning rian a ṭuan lomi zong Denmark lam cu ka ti hna cu Zeitindah nang zei rian nan ṭuan te sia ba kai cu ka pensen cang e ak dimi kha an ba cu laile cun tanghra a awngmi cawngsi a ci te hna lawng pensen an ei cu hika hin cun tanghra zong awng ve lo tanghra zong awng ve lo mi zong kha pensen an an pek ko hna cu mu e ka i norway i an ka chimh ning lengmang ahcun kan ram ah hen tei awk nei lo mi um hna hlah seh an ti ti sumu nan cozah ṭhet khawh ning cun um umnak kong ah a lungre thei mi hna hlah seh ti sumu an ti ti su cun damlonak kong ah a lungre thei mi aa piah kho lo aa thlop kho lo mi um hna hlah seh an ti ti su le minung i a hram pian sawat ne zi ti si eidin lethanji in le lo hruk ei mah cucu asin abit asi si ahcun minung kan nunnak kan herh bikmi makha si cu a basic te ah eidin fan ei unnak kan nei asi si ahcun hoi banung ka the luxury timi mu

Cucaah hika hmun ah chim u duh. Zumtu kan nunnak kha kan hlannak hi kan lamtluan te hi a caan ah lungretheihnak, a caan ah vansannak, a caan ah lunglawmhnak cu karlak chungah cun a tlong lengmi, a kalmi kan si i, zei bantuk hmunhma kan phanh zongah hika ah ka rak relmi Exodus sawmthum le pathum ah khan Pathian nih Moses sinah a chimmi ni a si. Israel mi hna Kanaan ram le an tat lio ah khan Kanaan ram cu a ram a rum cumu cawhnuk le khuailet in a luangmi ram a si ka ti. Asinain Israel mi hna kal Sinai tlang ah khan Moses tlang cung a va kai i Pathian sinah thla a cam kal ah ni sawm ni zan sawm ni a rau cang i Sinai tlang tangah Israel mi nih Aaron Moses a thih nan in kan thei ti lo cucaah cun sui cawfa kan Pathian kan ser viah an ti Israel mi hna nan hluan vialte kha rak pu a ti i an sui na ton an thi pawl an rak chuah tikah Aaron nih mei ah a tit piak hna i a ti zei ah dah a chuah ti si cun sui cawfa aa chuah a ti Mah cu sui cawfa cu an biak ciammami a ti. Cucaah Sinai Tlang ah khan Pathian a lung aa lawm lo i kha ni ah khan Levi mi hna nih an unau kha minung tampi an sau hna an ti. Sinai Tlang khan saupi an cang a ti. Cu tikah a fawinak ka rak chimh lai. Moses nih Pathian a nawl tikah Pathian nih nikhat cun Moses sinah Moses atu cu Na mi Israel mi hna kha Sinai tlang khan thawhpi cang hna. Thawhpi cang hna, lo kalpi cang hna. A ti rih mi cu nan hmai ah vancung mi pakhat ka thlah lai. Nanmah nih ral nan doh a herh la lo. Vancung mi nih khan ral an doh piak dih hna lai. Nan va kal lai i a ram a ṭha mi ram kha va lu ah cang u. Va lu ah cang u timi cu ma zo va la si va um hnawh cang u. Va co cang u. Cu lioah Moses nih ka rak relmi te kha a chimmi si. Bawipa, nangmah na kan telpi tung lo ahcun, nangmah na kan kalpi tung lo a si si ahcun, hi hmun in kan thawhter hlah ti. Pathian min kha ṭhen um ko seh. Pathian lo i ram rum ram ṭha i um kha Moses nih a duh hrimhrim lo. Cu lawng si lo Hebrew chung kha va zoh hmanh. Moses cu Faro fapa sinak nawl a neimi pa a si. Faro fanu nih aa muaisami fapa a si. Siangpahrang ihnak khua sami si. Izipt ram fimnak vialte a cawng dihmi si i siangpahrang fapa sinak a nei ko nain a ti. Siangpahrang in i siangpahrang fa sinak in khan Pathian mi hna he ramcar chuai harnak inn kha aa thim deuh a ti. Pathian mi he um ṭung lo, Pathian he um ṭung lo i siangpahrang dirhmun dirnak cha in khan Pathian he ram ca chung i Israel min he temtuar aa thing deuh le. A cio ah i thim deuh awk cu siangpahrang fa va si ko nak i thi ti i der va tlaknak chan cun Pathian thei lonak chan cun ramcar i harnak tuar i Pathian thei i Pathian he um kha i thim deuh awk a si. Matha chungah mi pakhat nih van le vawlei pi a cang ko hnga ti. Asinain a nunnak a sungh ahcun zei dah santlai? Zeihmanh santlai lo ti. A nunnak kha zeihmanh a cung ṭhan kho ti lo ti. Cucaah a biapi bik cem, a biapimi thil vialte lakah a biapi bik cu Pathian kan theih i kan pianthar i zungzal kan nunnak kan ngeih kha a si tinak si cu Pathian nih sunparnak co ko seh. Hallelujah. Ningnak, ramthuknak zongah um. Pianthar, pianthar lawng hmanh si loin Pathian he naihniam tein um. Bawipa sawm, nifatin te Bawipa he hawikomnak ngeih chinchin cu a ṭha chinchin. Sihlomaw sifah zongah hin Pathian he um ahcun a nuam rum chinchin Pathian he um chinchin cu a nuam chinchin a tlamtling chinchin an kan thintak cangmi kan rianṭuantu hawi pakhat nih a rak ti banmi cu Pathian rianṭuan cio cio han an thor ta hang an ngapi meh le fongvei cuar le Pathian rianṭuannak an cun voksa le arsa le Facang bu he Pathian rianṭuan cu a nuam deuh i a hmaan bu cu a hmaanmi a si. Cucaah nannih cu ram thumnak an nan um i atu an lungretheihnak vialte nan luat dih. Bawipa nih thluachuah ram pe chin ko hna seh. Pathian a ṭha tuk. Hallelujah. Atu Kawlram te hna, Hakha te hna zaangfahnak kan it ngam rua lo. Kan mi kawt, kan mi kuh thut, thutling te zongah phongphong phongah ti cu kan tho le. Pungkhuci nak an lut cu. Kan in pawng hna bum a tla. Mah ti kan ṭhut dir lio se. Nan nih zei hmanh nan thei lo. Cu vialte in luat na an betu hna Pathian thianrian a si. Pathian nih sunparnak cu ko seh. Kan fim ruangah, kan tuah khawh ruangah, kan ṭhawn ruangah si lo dah kaw Bawipa umpinak thawng dawh si cu Hallelujah! Cucaah cun ram thumnak kan phen zongah, ram hnihnak kan um zongah, ram khatnak kan um zongah Pathian he um a biapi bik cem. Zei ruangah ram hnihnak zongah, ram khatnak zong, ram thumnak zongah harnak ton khawh si, lungretheihnak ton khawh si, a phunphun ton khawh a si. Cu chungah a tlong lengmi kan si caah Pathian he a umpi hi Pathian he um ṭi hi kan i thim ding ah hin chim u duh. Jesuh Khrih le a zultu hna kha rili cungah kual an tlawn lio ah khan tilet a tho a ti. Mathai thawngṭha pariat ka relmi ah khan thlichia hrang tilet a tho a ti. Cu lio ah cun Jesuh cu lawng cungah a dirh ko ve a ti. Asinain zultu pawl nih khan Jesuh kan thi cang lai hi kan bawm tuah tiah an van ṭhangh i Jesuh an sawm tikah khan a ti. Thlichia le tilet cu Jesuh nih a daihter ee a ti. Pathian nih sunparnak co ko seh. Zumtu thlarau ramkar kan hlannak ah nifatin te taksa kan nunnak zongah thlichia le tilet kan ton caan a um i lunglawmhnak kan ton caan zong a um i khuazeika hmun kan um hmanh ah vawleicung a si caah harnak le lungretheih vansanak le lunglawmhnak kan ton ning hi aa khat cio lo aa dang cio cu vialte na tonmi ah hin lunglawmhnak na ton caan zongah Pathian nih an umpi i Jesuh Khrih na pawngah um kha philh hlah law Pathian kha i tlaih zungzal Jesuh Khrih kha i tlaih zungzal Cuti naa tlaih peng ko i amah he kaan na hlanpi i amah na sawm peng ko a si si ahcun na kual lam kha Bawipa nih harnak, lungretheihnak, vansannak kar lakah daihnak, hnangamnak he lam an hruai ko lai, lam an kan hruai ko lai ti kha tuzan ah kan chim khawh tawk lak siseh law kan zapi ti ca Pathian thluachuah nan kan biak ko seh. Amen.